האב איך יעצט איז אוועק א טייערע טייערע חבר דא פון די חבירה, די חזל זאגן אז ס'גייט אוועק א חבר פון די חבירה, ידע כל החבירה, ידע כל החבירה, וואס הייסט ידע כל החבירה, זאל יעצט ווערן מרה שחורה, זאל יעצט ווערן בעצבות, לאמיך זעהן, קוק אן, א אינגערמאן גייט אוועק פון די וועלט, קוק וואס ער האט מיטגענומען, קוק וואס ער האט מיטגענומען, יצחק פון ווען ער מקורב געווארן ביז ער איז אריין אין שפיטאל, ער האט נישט פארפעלט קיין חיי פרקים, ער האט מיר נאך געזאגט פאר. איך קען נישט פונקטליך זאגן וויפיל יאר צוריק, אדער ג'גענדיגט פיר פינף הונדערט, פיר פינף, פיר פינף הונדערט מאל משניות, ס'יאר ד, ס'איז דאך יארן צוריק, מאך א חשבון, איך צייל נישט, אבער איין זאך ווייס איך, יעדע חודש שישה סדרי משנה, איך בין מקורב געווארן דעמאלטס, נו מאך א חשבון, ביי די בחורים רוף איך עס אויס, איין מאל, צוויי מאל, דריי מאל, פיר מאל, פינף מאל, מרש האט מיך אמאל צוגערופן ביי שבע ברכות, און מרש רופט צו ר' דניאל, און וויפיל מאל איז דעם סיי געווען? וויפיל וואלסט מסיים געווען? דאס פֿינף הונדערט און פֿופֿציק מאל? וואס הייסט א מ ש? וואס הייסט ידע כל החבירה? וואס הייסט איך זאל יעצט איך זאל יעצט אריינגיין אין פסח מרה שחורה? פששש קוק אן וואס א מענטש טוט, וואס וואס נעמט א מענטש מיט? סאו ווען ער געלעבט האט ער אויסגעקוקט ווי א רחמנות ווייל ער האט נאכנישט באקומען זיין דעגרי, אבער ווען מען גייט אוועק פון די וועלט ווער איז א רחמנות? ווער איז א רחמנות ווען מען גייט אוועק פון די וועלט? צו ווען מען לעבט, הע, ער האט נאכנישט קיין הויז, ממש אזא בטלן, האט נאכנישט קיין הויז, און ווען מען גייט אט אוועק פון די וועלט, וואס איז די, וואס האסטו פון די הויז? וואס נעמט ער מיט? מיטגענומען הונדערטער מאל משניות, דאס איז דאך נאר איין, איין, איין, איינע פון זיינע לימודים, איך האב גערעדט חמשה חומשי תורה יעדע יאר, און שס כמה וכמה פעמים, און תוספות, א מענטש גייט ארום צום עס איז אים גוט. ס'איז אים יעצט גוט, א מענטש האט געלערנט נישט אזוי סאך מאל משניות, משניות היט אפ, משניות פראטעקט די מענטש, מען דארף זיך גארנישט זארגן, משניות איז א זאך וואס, אפגערעדט פון דעם אז מען איז אויך מ'איז משמש א צדיק, פשש, נו, וויפיל מענטשן האבן משמש געווען מוהראש? אסאך, אבער וויפיל מענטשן האבן משמש געווען געטריי, אן קיין נגיעות? נישט צו סאך, דענקסט יצחק? געדענקסט ר' משולם חיים? געדענקסט אים ווי ער האט געווען געטריי? ר' אשר איז געווען באקוועם מיט אים? באקוועם? דארף איך עס טראכטן? וועל איך אים זאגן אזוי? גייט ער זיך באליידיגן? גיי איך אים זאגן אזוי? וועט ער מיך אנקוקן אזוי? משמש א צדיק?